میں ہن جیرھے شعر اتھاں ڈیندا پیاں میڈے کول اتنی الفاظ تاں کینی بہت وڈا شعر ہے اللہ انہیں کوں مزید ہمت قوت ڈیوے مزید زور قلم عطا فرماوے جان پور دی دھرتی توں تعلق رکھن والا جوان بہت سوہنا لکھاری انہاں دے اعزاز اچ تاڑیاں مریسوں سئیں فیاض سمر سئیں سئیں فیاض سمر۔

غم لہہ پئے اکھ دے سینے تے منہ خوشیاں پھیر کلہوکیاں گن تیڈے رخ تے نفرت نظری ہے میڈی روح دیاں رمزاں ہوکیاں گن ہن سمر جھنک تے نہ بولی بیمار کوں جھنکاں روکیاں گن تیڈے دڑکے خطبے وانگ سنین۔ قاسم مر سین دا جا پیار جا گالھی تیرے دڑکے خطبے وانگ سنین میں جا پیار جا گالھی ٹوکیاں گن غم لہ پائے اکھ دے سینے تے مو خوشیاں پھیر کلھوکیاں گن تیرے رخ تے نفرت نظری ہے میری روح دیاں رمزاں ہوکیاں گن ہݨ سمر جھݨک تے نہ ٻولیں بیمار کوں جھݨکاں روکیاں ڳن جو سر سݨدن سوجھلے دھڑکن دی تیݙا ذکر اندھارے گھپ سݨدن سر سݨدن سوجھلے دھڑکن دی تیݙا ذکر اندھارے گھپ سݨدن ہن سݨدے ہر ہک رمز تیݙی تیݙی چھاں سݨدن تیݙی دھپ سݨدن کوئی سݨدن سامݨے کھڑ تیݙے کوئی پشت پچھوں لک چھپ سݨدن میݙی کوئی نی سݨدا ڳالھ سمر تیݙی ڳالھ جو ہے تیݙی چپ سݨدن سر سݨدن سوجھلے دھڑکن دی تیݙا ذکر اندھارے گھپ سݨدن ہن سݨدے ہر ہک رمز تیݙی تیݙی چھاں سݨدن تیݙی دھپ سݨدن کوئی سݨدن سامݨے کھڑ تیݙے کوئی پشت پچھوں لک چھپ سݨدن میݙی کوئی نی سݨدا ڳالھ سمر تیݙی ڳالھ جو ہے تیݙی چپ سݨدن قد اپݨے چھوٹے آپ کیتن اساں ہاسے سال پہر تھی ڳیوں قد اپݨے چھوٹے آپ کیتن اساں ہاسے سال پہر تھی ڳیوں جئیں پیروی کیتی نئیں ساݙی اوندے پیرو کار سمر تھی ڳیوں تھی ڳئے ہیں سخت مزاج اوویں احساس وسار تے شر تھی گیوں ہک پتھر وی انسان نی تھیا اساں کئی انسان پتھر تھی گیوں صحیح میار وانیاں کیا ہی بات ہے سمر خود کشی وی نی کر سمر سکدے خود کشی وی نی کر سمر سکدے۔ ساہ کوں سوکھا وی نئیں تھیوݨ ݙیندے۔ خود کشی وی نی کر سمر سڳدے۔ ساہ کوں سوکھا وی نئیں تھیوݨ ݙیندے۔ اللہ او ہے جو نئیں مرݨ ݙیندا۔ بندے اے ہن جو نئیں جیوݨ ݙیندے۔ خود کشی وی نی کر سمر سڳدے۔ ساہ کوں سوکھا وی نئیں تھیوݨ ݙیندے۔ اللہ او ہے جو نئیں مرݨ ݙیندا بندے اے ہن جو نئیں جیوݨ ݙیندے سمر اساں سر چا تے اصلوں نی ݙیکھݨا سمر اساں سر چا تے اصلوں نی ݙیکھݨا مار جیڑھی شئے مار اکھیں ٻدھی کھڑے ہیں یاریں کوں زمانہ ہتھ ٻدھ کے منیندا ہے اساں تیڈے اگوں یار اکھیں بدھی کھڑے ہاںکنڈ پچھوں سائیں محبتاں کنڈ پچھوں میڈا ساریاں گلا کر ڈتے اج تاں یاریں میکوں بادشاہ کر ڈتے کنڈ پچھوں میڈا ساریاں گلا کر ڈتے اج تاں یاریں میکوں بادشاہ کر ڈتے مفلسی موت دے شالا گانے بدھیں مفلسی موت دے شالا گانے بدھے زندگانی کوں تائیں بے مزہ کر ڈتے
زوریں اوندے نال نبھائی یاری ہے زوریں اوندے نال نبھائی یاری ہے
السلام علیکم
زوریں اوندے نال نبھائی یاری ہے
جنگ پرائی تے اساں جھمر ماری ہے
زوریں اوندے نال نبھائی یاری ہے

تے اوندی چھوٹی نعمت کتنی وڈی ہے۔
اکھ وچوں میں کل کائنات گزاری ہے۔
اوندی چھوٹی نعمت کتنی وڈی ہے۔ اکھ وچوں میں کل کائنات گزاری ہے۔ رنج تھی تے تیں میکوں رخصت کیتا ہے۔
پر پٹ کے تیں کل ہی کونج اڈاری ہے۔ رنج تھی تے تیں میکوں رخصت کیتا ہے۔
پر پٹ کے تیں کل ہی کونج گزاری ہے۔ عثمان قاصر سئیں ہک ناظم آپ دے ناوے جو حسین چہریے دا حسن گھن کے۔
حسین چہریے دا حسن گھن کے سریں توں سنگری ہوئی سیند چا کے گزر زمانے دے گرد خود کوں نظر آون توں بچا بچا کے۔ زمین دی چنڈ چنڈ تے پر مریندیں محل دے سینے چوں در کڈھیندیں تے جھگڑی دی تر کوں سر تے چیندیں خلا دے ہاں تے سفر کریندیں سمندریں جیں لطیف لہریں دا لمس گھن کے جنون بھر کے مزاج اپنے کوں سرد کر کے فلک دے پاسے ڈو گرد کر کے خزاں دے سر اچ بہار پا کے طلب دے سہراں تے نیندر ستی ہوی ہوئی کترین دی خوشبو چا کے بقایا تھل توں سراب کھا کے پرانے وݨ تے کوئی بیٹھی ماکھی دی اپنے منہ اچ مٹھاس رکھ تے پیاس رکھ تے کوئی آس رکھ تے زمیں تے کھنڈری ہوئی چاندنی دا چمکدا ہویا لباس پا کے تمام درختیں، تمام پھلیں دے پتے پتے توں رنگ چرا کے جہاں دا سارا سنگار چا کے۔ مہربانی سئیں مہربانی۔ رب دے سہارا تے نیندر ستی ہوی ہوی کترن دی خوشبو چا کے بقایا تھل توں سراب کھا کے پرانے وݨ تے کوئی بیٹھی ماکھی دی اپنے منہ اچ مٹھاس رکھ تے پیاس رکھ تے کوئی آس رکھ تے زمیں تے کھنڈری ہوئی چاندنی دا چمکدا ہویا لباس پا کے تمام درختیں تمام پھلیں دے پتے پتے توں رنگ چرا کے جہاں دا سارا سنگار چا کے تہاڈے کوچے تہاڈی وستی ہوا دے جھولے روانے تھی گن تہاڈے کوچے تہاڈی وستی ہوا دے جھولے روانے تھی گن جتھاں کہ رنگیں دی لوڑھ کینھی جتھاں کہ رنگیں دی تھوڑھ کینھی ہیں بے نصیبے سمر اساں پر اوئیں بے رنگے حصار وچ ہیں اساں اوئیں انتظار وچ ہیں صدف اتے ہیریں دی کنڑ تے تہاکوں قدم رکھ تے سارا سفر کرنا پوسے صدف اتے ہیریں دی کنڑ تے تہاکوں قدم رکھ تے سارا سفر کرنا پوسے فقط جاگ دیوہیں بسر کرنا پوسے ڈیہاڑے دا پندھ نی سجاں بیت ویسن کئی زندگیاں جسم دے نہ کریسن پچھے پیر اپنے سفر ڈو چویسن۔ چھڑیسن اندھارے اکھیں دے پروݨ اچ تے پلکیں دی اوڈھ اچ دفن کرݨے پوسن ایاں سو جو لے دے امن کرݨے پوسن کتھئیں سر تے کٹݨیاں پوسن لمبیاں راتاں کتھئیں سجھ دے سینے تے اکھ رکھݨی پوسے تے ہر ہک مصیبت دی رکھ رکھݨی پوسے نظرسے کتھئیں چندر پیریں دے تلے کتھئیں سر توں کردے ستارے نظرسن کتھئیں روشنی دے شرارے نظرسن

کتھئیں قد اسرسے کتھئیں جھک ونجیسے جیرھی سمت ݙو دید دا سر الرسے اتھئیں پاݨی پاݨی زمانہ نظرسے کتھئیں ݙینہہ گزرسے کتھئیں شام تھیسے ختم زندگانی دا آرام تھیسے بݨا تے میکوں آپݨے من دی منزل گھناہے نہ ہجرت دے دڳ دا سہارا سمر میں ٹکرنا ہے مشکل تہا کوں جو میں ہاں سمندر دا پرلا کنارہ میڈی سمت کہیں دی سفر نہ کرائے۔